U xi proċess ħadt biex imbagħad eventwalment xandart is-sejba tiegħek u pubblikajt l-istudju tagħha, fl-ewwel fl-1988 u mbagħad fl-1992? Sewwa, sibtu f'kumbinazzjoni. Jien kont qiegħed naħdem fuq taqsima tal dwar it-Taljan, l-istorja tat-Taljan, tal-ilsien Taljan f'Malta, għall-ktieb fl-Italja, u naturalment kont qed nagħmel ir-riċerki tiegħi, eċċetera. U fost l-affarijiet li kont qed nara kont qed nagħti daqqatajn ukoll lejn l-Archivio Storico di Malta li hija rivista li kienet toħroġ fis-snin 30 tas-seklu li għadda. Rivista tajba ħafna li kienet dwar l-istorja ta' Malta kienet toħroġ minn studjużi tajbin ħafna li però kellhom l-għan politiku li juru li Malta hija parti mill-Italja. Qegħdin fi żmien il-Faxxiżmu, mela kellhom dik l-ideoloġija żbaljata storikament, però xorta kienu nies serji. U fost dawn l-istudjużi kien hemm ċertu wieħed Ersilio Michel li dak kien jagħmel kull ħarġa kien jagħmel artiklu fuq biblioteki Taljani u x'manuskritti hemm li għandhom x'jaqsmu ma' Malta. U fil-kapitlu tiegħu dwar il-Biblioteka Valliċeljana ġo Ruma, kien hemm dat tliet rigi dwar dal-manuskritt li għed Grammatiketta Piccola di Maltese, della lingua maltese, del Settecento, tas-seklu tmintax. U jnedda grammatka tas-seklu tmintax meta De Soldanis ħareġ l-ewwel grammatika fl-1752. U mmur nara. Ma stajniex insibuh għall-ewwel u mettilhom imma dak katalogat jaħasra P164 għax niżżel anki il-catalog mark tiegħu. U fl-aħħar sibnieh. U jiġi dal-volum żgħir hekk arah. Immoħxon, xi 300 paġna, hekk. U meta niftu nara l-ewwel paġni, l-ewwel 17 il-paġna kienu iva grammatika, imma mbagħad kien dad-dizzjonarju twil, insomma. U hemmhekk irrealizzajt li kelli xi ħaġa, l ħadd ma kien għadu ra, studja, kiteb dwar, eċċetera. U mbagħad mal-ewwel indunajt li dana jiena qrajt dwaru. Għaliex da kellu metodu ta' alfabett, dak iż-żmien ma kienx hemm alfabett tal-Malti uffiċjali le, li ħa disa' ittri Għarab. Disa' karattri għarbin. Ittra waħda ċ-ċe ħadha mill-Persjan, għax l-Għarbi m'għandux iċ-ċe, u għaqqadhom mal-Malti, allura l-ħe, l-għajn, ir-rajn, eċċetera. U jien qed di x'imkien qrajt dwarha, u mbagħad daqqa waħda għamel hekk tikk moħħi, u niftakar f'biċċa footnote Fil-kotba kienu kotbek żgħar antiki ta' Ġużè Cassar u Pulicino, Kitba u Kittieba tal-Malti, fejn kien ta rendikont ta' dizzjunarji li sparixxew, li xi ħadd kien semmiehom fl-istorja, imma li llum, jew tletin sena ilu, erbgħin sena ilu, ma kinux għadhom jeżistu, u anzi meta kiteb Cassar Pulicin sebgħin sena ilu. U sa ma niftakar u mort infittex u hu kien eh, semma lil Tezan, il-Kavallier Tezan, li kien għamel eh, dizzjonarju baxar ittri arbin imħaltin ma' Latin. U hu kien ħada di minn Ignazio Saverio Mifsud. U hemmhekk insomma bdejt bdiet tikklikkja l-biċċa xogħol. Ovvjament jiena ma stajtx inżomm dana jiena sibtu xi Settembru 1987, 87. U jiena da ma nistax indum għaliex di tanti ħaġa importanti. Għalija importanti l-ewwel li n-nies ikunu jafu bih. li jafu li jeżisti għall-istorja ta' l-ilsien Malti u allura bdejt nistudjah, nara x'inhu ma l-karatteristiċi ewlenin, eċetera. U jien kont nagħlem Ruma dak iż-żmien l-Università ta' Ruma. Ġin l-affarijiet ix-xorti inzertajt Ruma u kol għarok kien faċli għalija mmur kuljum fis-seba ta' filgħodu l-Vaniċerjana. U f'Diċembru meta ġejt Malta Għamilna din lecture, ġew ħafna nies għax naturalment qajjem ħafna interess u polemiċi wkoll xi kultant. Ehm, u ehm, u tajt din lecture dwaru. U jiena soponejt li kien tas-seklu 18. Kif qal, kif kien qal ehm, għaw xismu bħalissa, għandik nsejt kifet li għandik kem semmejtu l-awtur. U Imma mbagħad waqt il-lecture, għalhekk importanti fil-ħajja li jiena ma nemminx, jien m'iniex dak it-tip ta' studjuż li ngħid this is the definitive word. Ktibt jien, daqshekk, issa nafu kollox, laqqas xejn. Il-kitbiet tiegħi huma kollha imperfetti, ikun fihom l-iżbalji, ikun fihom valutazzjonijiet żbaljati. Imma tħalli miftuħ għal ħaddieħor li jiġi bil-fehmiet tiegħu. Wara bdejna. Pereżempju, dan ir-Regole per la Lingua Maltese fih fl-aħħar seba' paġni b'istruzzjonijiet lis-suldati kif għandhom jisparaw il-muskett. Jerfgħu kif għandhom jagħmlu drill. Ara x'ironija llum f'Malta nagħtu s-suldati kollox bl-Ingliż, l-ordnijiet right about turn, quick march, eċċetera. Il-kavallieri, għax dan huwa miktub minn kavallier, riedu jagħtu l-istruzzjonijiet tagħhom lis-suldati tagħhom li ma kinux ma kellhomx il-BA fil-Malti daw, eh, kienu ħafna minnhom nies tal-poplu, ma marru skola, eċċetera, ma kinux jifhmu bit-Taljan. Allora riedu jtuhomlhom bil-Malti. U għandek seba' paġni Fuq hekk, kien hemm min jifhem fil-xkubetti, fil-musketti. U qal, u qam jitkellem, u mbagħad kien hemm xi żewġ artikli miktuba wara, akademiċi, eh, li dat tip ta' muskett mhuwiex tas-seklu 18, imma tas-seklu 17. U dak kien l-ewwel ħiel. li dan hu iktar antik. Professur Joseph Brincat qal li qam u tkellem qal isma' inti għal jista' jkun il-watermark tal-karta ċċekkjajtha? Qlu le ta. Insomma, allora l-ewwel ipoteżi tiegħi kienet dik u dik kienet il-lecture. Mort lura, u mbagħad meta bdejt nikkupjah ftit u bdejt u bdejt niċċekkja l-watermark. U qatt nispinġiha u da fid-dawl u da. U skoprejna mingħand l-esperti tal propju tal-watermarks li kien kienet watermark eh, ta' karta mamula Ġenova fl-1640 more or less. U allura mek tibda tiskobri tista' tiddataħ mod ieħor insomma. U bekk insomma minn hemm beda x-xogħol.
X'inhi t-teorija tiegħek dwar għaliex inkiteb dan id-dizzjunarju f'dak iż-żmien u x'taħseb li kien l-għan ewlieni ta' dan id-dizzjunarju? Eħe, naħseb, naħseb huwa ċarissimu li għall-kuntrarju ta' Vassalli, pereżempju, li hu kitbu għal għanijiet anki akademiċi, għal għanijiet storiċi, biex juri li l-lingwa Maltija ġejja mill-Għarbi u qed jara nisel qed jiktbu għan-nies kolti. Dan huwa maktub għal raġunijiet prattiċi. Il-kava miktub Tezang kien Kavalli, sfortunatament ma nafux l-isem għalkemm nistgħu nċekknu għas-seklu sbatax u naslu għax kull il-familja Tezang kellha ħafna kavallieri fil-ordni tul iż-żminijiet. Dan il-volum żgur kien f'idej żewġ persuni għax hemm l-ismijiet. Wieħed kien Fougas, Chevalier Fougas de la Bastille, li hija familja oħra ta' kavallieri minn Provenza, mhux minn Franza, mhux minn Pariġi, l-Île-de-France, imma minn Provenza. Għaliex kiteb ġda kien f'idejh. U mbagħad spiċċa wkoll f'idej kavallier Taljan, ġifieri da jurik ukoll li tul iż-żminijiet da d-dizzjunarju baqa' jintuża minn ġenerazzjoni għall-oħra. u spiċċa f'idej Girolamo Spinola li miet fil-Valli Ċerjana bħala qassis xi l-1730. Jiġifieri da kien Kavallier Malta. Marat, Girolamo Spinola, tal-familja Spinola. Aħna neħdu l-karozza u xek l-arriva u joxini, nifqu Spinola, le? Emmek ta' Spinola, għax emmek l-ammiral tal-ordni ta' Malta kien dejjem ġej mill-familja Spinola ta' Ġerova li kellhom tradizzjoni ta' baħħara. U eh, Spinola marat mari rtira f'dal-kunvent tal-Valiċeljana u meta miet billi kien jgħix ġo monasteru, l-affarijiet kollha tiegħu jittieħdu għall-monasteru u qegħduhom fil-librerija tal dik li hija llum il-Valli Ċeljana u spiċċa hemm. U l-għan tiegħu kien mela li M'għandikx storja wisq, ma tantx hi bbaża fuq l-etimoloġija, per eżempju, laqqas tant wisq bħal ma jagħmel Desoldanis biex dik l-istorja mbagħad ġrajjiet li jseħħu, eċċetera. Hemm xi ftit imma mhux ħafna. L-għan ewlieni huwa li jikkomunikaw mas-suldati, jikkomunikaw mas-servi tagħhom, min kien jaħslilhom, min kien isajrilhom. Allura inti se ssib ħafna terminoloġija, se ssib l-ikel, bosta terminoloġija pereżempju, qed tifhem? U allura wieħed jista' jgħid x'kienu jieklu l-Maltin fl-1640-50 pereżempju. U allura saru studji. Hemm min kiteb studju fuq l-ikel Malti skont xem fir-regoli, eċetera. Għandek ħafna minn dawn l-affarijiet. Kemm hu probabbli li dan id-dizzjunarju huwa tal-Kavallier Teżan?
Kif għedtlek, naħseb li huwa oriġinarjament tiegħu. Issa jekk din hix il-kopja li kellu hu jew l-kopja oriġinali, ma naħsibx. Jiena naħseb li Teżan bena l-ewwel dizzjunarju. u miegħu mbagħad kien hemm min ikkopja verżjonijiet oħrajn. Żgur li t-tagħlim għas-suldat li hemm fl-aħħar li semmejna qabel, jiġifieri d-direzzjonijiet għas-suldati ta' kif għandhom iġibu ruħhom fid-drill, naħseb inkitbu barra, wara. Il-grammatika jista' jkun li żdiedet wara wkoll. U żgur li hemm xi kliem, waħdietha mhux ħafna, b' b'kitba, handwriting, differenti. Jiġifieri naħseb kien hemm min seta' kkoreġa, żied, imma di wisq probabbli hija kopja oħra li kienet qed iddur Naturalment Malta ma kellhiex stamperija, ma kellhiex printing press, le, stabbli sal-1756, allura kien tirid kopja oħra, trid tikupja. U naħseb allura li din il-kopja hija kopja tal-oriġinal ta' Teżan li kienet qed idur dejjem fl-ambitu tal-kavallieri Alright, li riedu jikkomunikaw mal-Maltin. Però min kitbu Teżan kien jaf l-Għarbi wkoll. Ġifieri kien kienu nies ta' ċerta skola wkoll min min l-awtur li kitbu u u għalhekk li huwa meta beda jħoss dawn il-ħsejjes, il-ħ, l-għajn, il-ghajn, iċ-ċ, u mhux qegħdin mhux qegħdin fil fil fil dawn mhux ħsejjes rumanzi, dawn ħsejjes Għarab. U allura kien jaf biżżejjed biex ikun jista' jagħżel l-ittri Għarbin, il-karatti Għarbin biex huwa jiddenota dawn il-ħsejjes.
X'ritratt jagħti dan id-dizzjunarju għall-ilsien Malti ta' dak iż-żmien u f'liema stat taħseb li kienet il-lingwa Maltija dak iż-żmien?
Tinnota li hemm ħafna, interessanti, hemm ħafna kliem ta' nisel Semitiku. Mela, huwa naturali li hemm ħafna iktar milli hemm, per eżempju, illum. Għaliex? Il-kavallieri ġew Malta biss fil-1530. u kien biss fl-1530 li l-element Toskan, it-Taljan ta' Toskana, beda dieħel f'Malta għax ġabuh magħhom il-Kavallieri. Naturalment, dak it-Toskan, it-Taljan tat-Toskana li ġabu magħhom, ma nfirixx ma' Malta kollha, fl-irħula. baqgħu jitkellmu l-Malti għax il-Kavallieri ma kellhomx l-għan li kważi jiddominaw lingwistikament lill-Maltin. L-għan tagħhom, it-Taljan, kienu jużawh biex amministrattivament bejniethom. Il-Kavallieri kienu ġejjin minn bosta oqsma fl-Ewropa. Kellhom bosta ilsna huma stess, Franċiż, Portugiż, Spanjol, Tal-, u kellhom jiddeċiedu kif se jikkomunikaw bejniethom. u kif jiktbu l-liġijiet bejniethom. Le? U ddeċidew ġafrodi li jużaw it-Taljan ta' Toskana. Mela, meta ġew il-kavallieri sakemm inkiteb dan id-dizzjonarju, kellna jnajdu mit sena ta' storja tal-ilsin Taljan ta' Toskana f'Malta. U naħseb da' dizzjonarju jirrifletti da. Ara jekk imorru ġa għan-nofs dizzjunarju, għal mezzo vocabolario, li huwa ta' mitt sena u xi ħaġa iktar wara, se nsibu Taljan ħafna iktar Toskanizzat. Hawnhekk għandna ħafna sqalli. U għandna ħafna kliem sqalli Taljanizzat. Qed tifhem? Per eżempju, anki Malteżizzat issib imbuttare. Il-kelma imbuttare ma teżistix bit-Taljan. Aħna bil-Malti ngħiduha nimbotta. Imma di ġejja milli sqalli ammuttari. Imbagħad għal mintom tafu x'hekk fil-filoloġija it-Toskan MB. Bi sqalli jsir MM. waqt li it-Toskan ND bl-isqalli jsir NN. Mela hekk it-Taljan jgħid bandiera, l-isqalli jgħid bannera. Hekk it-isqalli jgħid banda, it-Taljan jgħid banda, l-isqalli jgħid banna. Imma l-Malti ma jsegwix l-isqalli, isegwi l-Tuskan bandiera, banda, u l-istess jgħodd għall-MB. Allura l-Malti meta jrara li sqalli ammuttari, le, jaf li dik jagħmel iperkorrettiżmu, jagħmilha MB għax jaf li jagħmel u imbuttari u nimbotta. U llum pereżempju kull filgħodu meta nisimgħu ir-radju il-klima u t-temp kif se jkun, jgħidlek il-baħar se jkollu l-imbatt ta' tlieta ma nafx x'inhu, le? Dak huwa l-ammuttar. Insomma, fir-regole int se ssib bosta minn dawn il-Siċiljaniżmi taljanizzati. Dawn huma ġifieri uħud minna għas-sessib it-tal. Jisqali. Però sessib anki Kliem Malti min għalih, min kitbu, li ma kien Malti xejn. Jew kien jintuża f'dak iż-żmien u m'għadux jintużma li ġej mit-Taljan. Pereżempju, kieku jiena ngħidlek plaċ, plaċ, p l a u ċ persjana. X'tifhem int biha? Ngħidlek plaċ? M'għandix idea. M'għandix idea. Jogħġbok tfisser ġej mill piacere. Da jagħmillek li plaċ tfisser jogħġbok bil-Malt. Maltija, eh? Issa qed jiżbaljaw qed jadatta mit-Toskan Jew tant kienu jużawha bejniethom il-kavallieri, jew il-kavallieri l-inservjent min inaddaf, min isajjar, kien jitkellem ma' daw li jitkellmu bit-Taljan. Kien jinduna li daw hekk jgħidlu jogħġbok, ma jgħidlu plaċ. Psivle, psivle, taf x'inhi psivle? Possibbli. Bil-Malti è psivle, imma bit-Taljan antik teżisti l-kelma possevole? Mel inti taf li fil-Malti ta' dak iż-żmien skont ir-regole, il-kelma psivle fis-sens ta' psivle mmorru l-iskola llum? Possibbli mmorru l-iskola? Kienet teżisti. U inti għandek allura dizzjunarju meta aħna qed nagħmlu l-istorja tal-ilsien Malti nistgħu nagħtu data lil ċertu kliem Kemm li għadu jeżisti llum, però anki li ma kienx jeżisti u b'li b'xi mod kien jintuża. Kif inhu differenti dan id-dizzjunarju minn dizzjunarji oħra li ġew warah u li nafu bihom sa issa, eżempju ta' De Soldanis, il-Mezzo Vocabolorio u oħrajn? Kif għedtlek, l-ewwel nett għandek il-kwistjoni tal-alfabett. li dan għandu l-alfabett imħallat. L-alfabett imħallat Għarbi, Malti, dan huwa l-iktar għax kien hemm bosta nies eh, li jużaw l-alfabett imħallat Malti u Għarbi, jiġifieri Nasib tal-menu xi 20 ruħ fl-istorja u naħseb li hemm oħrajn li forsi għadna ma studnajnihomx li jużaw bej 2, 3, 6, 10 karattri għarbin biex jesprimu l-ħsejjes Għarab. Dak huwa ġifieri l-ewwel l-ewwel element. It-tieni wieħed li huwa l-eqdem wieħed. Da ma ninsawx li huwa xi 140 sena qabel Vassalli li mhix ċajta imma ġifieri dana jurik kemm kien eh, Imxerred il-Malti nafuh, ovvjament nafuha li kien imxerred il-Malti, però tant kien imxerred fost il-Maltin li l-kavallieri ma setgħux jimxu mingħajru kellhom jagħmlu dan id-dizzjunarju. Kif għedtlek għandek kliem arkajku ta' kull tip, eh? Jiġifieri inti ssib kliem ta' nisel għarbi. li huwa Malti u li m'għadux jeżisti. Per eżempju, jekk jien ngħidlek il-kelma għaċ, a għajn, a ċe. Skont ir-regoli din hija kelma Maltija li tfisser avorju, ivory. Eh? Eh, u di probabilment ġeja mill-arbi għaċ. Mela, issa, jista' jkun li billi kien jaf l-Għarbi kien influwenzat mill-Għarbi, bħalma seta' ġralu Vassalli għax kien jaf l-Għarbi u allura kien iktar jitendi lejn hekk? Jista' jkun, imma hu itihom bħala kliem Malti. Jien naf Bernita. Taf x'inhi Bernita skont il-regoli? Kappello għall-antika. All right? Issa kappello għall-antika li ġejja mill-arbi burnajta. Il-arbi burnajta hija kelma li teżisti u li tfisser kappell. Mela, qed naraw li għandek ħafna iktar minn Afiddes Oldanis se ssib iktar affarijiet Taljanizzati wkoll. L-istess Vassalli għalkemm huwa eh, jaf sow l-Arbi u jaf in-nisel sow tal-kliem u naturalment illum għandna ħafna iktar minn hekk. Imma se ssib aktar ukoll ehm, kliem marbut mal-Isqalli, li kien lingwa amministrattiva f'Malta fis-seklu ħmistax. Le? Mela qed naraw li l-Isqalli għadu aktar is-seklu sittax, sbatax u aktar qrib is-seklu erbatax, ħmistax pre-Kavallieri u allura għad hemm dan il-wirt Sqalli jidher iktar. Dan id-dizzjunarju diġà huwa xhieda li l-Malti Għarbi kien beda jitħallat mal-ilsna Romanzi? Naturalment.
Naturalment. Diġà għandna hawn x'hekk il, ġa mill-Kantilena nafu li għandek il, il-qofol tal-Kantilena huwa kliem lessiku ta' nies Għarbi, le? Però ġa naraw, jaħarbulu, per eżempju, et bil-Latin taħrablu għax kien nutar, kemm kemm Pietru u kemm Brandano, le? Għandek il-kelma tale li għal-bidu Wettinger u Fsadni kienu tawa nisel Għarbi minn talin, about the following, pero jien naħseb u kont proponejt u jaqbel miegħi anki Corrientes Il-Professur Corrientes tal minn Spanja li hija it-Taljan tale, ir-Rumanz tale. Naturalment għandek il-Vintura li hija le hija Rumanza l-Isqalli, mbagħad għandek ġa proverbju sħiħ fil-Kantilena le Min ibiddel imkien, ibiddel il-vintura, li huwa kalk preċiż tal-proverbju Sqalli, Cui muta locu, muta vintura. Jiġifieri għandna dak, anke jekk immorru naraw il-skippin, naraw li għandek ukoll kliem il-Megisser, Hieronymus Megisser, għandek kliem prevalenza ta' nisa l-Għarbi, imma għandek anki t-Taljan. Hawnhekk ukoll għandek fir-regole prevalenza ta' kliem ta' nisa l-Għarbi. Però mbagħad interessanti meta niġu għal kliem tekniku imur għat-Taljan. U dan fiex narawh l-iktar fit-tagħlim għas-suldat, fil-istruzzjonijiet mogħtija lis-suldati. Għaliex? Għax qed jitkellem dwar Xkubett, jien qed ngħidilha xkubett, ma kinux jeżistu l-ixkubetti dak iż-żmien, il-muskett li kienu jisparaw bih. U allura għandek ħafna terminoloġija teknika. Il-fugun, il-fugun kien il-focone, it-toqba, minn fejn trid iddaħħal il-polverin, il-polverin it-trab esplużiv. All right? Għaf ixgħel il-miċċa. Kollha mit-Taljan daw, miċċa, polverin, fugun, eċċetera Għaliex? Għaliex they are technical terms. Da bħalma llum, hekk nieħdu paragun illum inqabblu mal-Malti, kif għandna l-kompjuter, nitkellmu dwar il-kompjuter, dwar il-mouse, dwar il-keyboard, Dwar l-attachment, issa veru għandna ħolqa, imma kemm minnha awtomatikament toħorġilna attach. Għafas eh, il-mouse. Nużaw l-Ingliż, le? L-istess billi għaw qed nitkellmu fuq xi ħaġa speċifika għandek allura it-tekniku speċifiku l-speċjalizzat iktar imorru fuq it-Taljan u l-lingwa ta' kuljum inkluż anki l-ikel ta' pereżempju, għandek l-Għarbi pereżempju, ferkukex, taf x'inhi ferkukex skont il-regoli, njokki. Min, min jaf minn fejn ġejja. Fl-Għarbi hemm il-kelma farik li tfisser ehm, il-qam, il-beans, il-tal-qamħ, Molly, Jista' jkun minn hemm, min jaf. Għandek il fdowweġ, dik li għandna nużawha llum, le? Dik hija ġejja mill-Għarbi. Okay? Imma mbagħad għandek lasagne, għal dik ġejja mit-Taljan. Għax speċjalizzati, ikel tipiku Taljan isejjaħlu bit-Taljan. Dak li Malti huwa aktar ġej mill-Għarbi. Biex nagħtu eżempji, ftit eżempji. Fir-regole nsibu l-aktar kliem użat mill-poplu jew ukoll kliem speċjalizzat li kienu jużawhom l-Isqof Pontifiċi? Eħe, naħseb nistgħu norbtu xi ftit ma' li konna qed ngħidu qabel, hux hekk? Naħseb kollox ma' kollox inti għandek kliem aktar li huwa marbut mal-ħajja ta' kuljum. Le? Ħolm. Ħoll, ħallejt. Inħoll. Le? Ħoss. Ħsejjes. ħoss, ħassejt, ħodba, ħodbi, barka, benedizzjoni, barmil, alright, baxx, bagħti, jien inbagħti, eċċetera. Qed tara kif dawn huma kollha kliem kważi li huma

E, mbagħad għandek pereżempju karikaw il-muskett, ikkargaw il-muskett, raħab Italjan, imma speċjalizzata. Mbagħad, ma nafx se saqsini wara, imma għandna wkoll espressjonijiet li jina l-iktar li laqtuni, per eżempju, għax ma konċ naf bihom, għad ma konċ smajt bihom, meta għidilom, per eżempju, Imxu qajla qajla xi wara xi. Qatt smajtha inti di xi wara xi? Xi tfisser xi wara xi? Mal hekk ma tiġikx l-idea ta' x'inhi? Wieħed wara l-ieħor. Mela daw kienu jużaw il-kelma xi għal wieħed. U allura ssib xi fuq xi. Wieħed fuq l-ieħor. Xi ħeda xi. Xi wieħed ħdejn l-ieħor. Illum għad fadlilna fil-Malti tal-lum aħna għandna ngħidu xulxin. Hawnhekk jgħidlek xi lil xi. Mela xi lil xi, agħti xi lil xi, lil xulxin. Dika baqgħet. Imma tara daqsxejn jiġifieri kif varjetà ta' ta' ta' użi għandna f'dan id-dizzjonarju ġodda li permezz tiegħu nistgħu naraw, nistudjaw l-iżvilupp tal-ilsien Malti tul is-snin. Fil-fatt jiena, iva, kont ser insaqsik fuq jekk hemm xi kliem li impressjonawk.
Ekku, bħal dawn. Bħal u nassumi li kien hemm iktar espressjonijiet. Issib, issib eh, affarijiet ehm, li huma Almenu li jien qatt ma kont smajt bihom u kelli mmur nistudja allura naturalment għax ma jfissirx għax ma nkunx naf bihom jien li ma kien ma jeżistux u li ma kienx jużhom ħadd ieħor u għalhekk importanti x-xogħol komparattiv bejn dal-eqdem dezzjonarju mbagħad il-mezzo vocabolo, id-damma ta' de Soldani, Vassalli, eċċetera, għax inti tista' tara eh, varjazzjonijiet. Ma allura pereżempju ssib il-kelma Faħdi. Faħdi skont bil-Malti, skont ir-regoli hija bit-Taljan le mie natiche, in-natiche x'inhuma? Iċ-ċik tal-patata. All right? Mela, skont ir-regoli, il-patata għandha żewġ faħdiet, ejn ngħidulha, all right? Issa din minn fejn ġejja? Żgur li fil-Malti antik f'xi dizzjunarji nsibu l-kelma faħġa, mhux faħda. Faħġa li tfisser il-koxxa. Jiena qatt m'użajtha u ma nafx hawnx min jużahiex fil-Malti, jista' jkun. Imma fl-Għarbi għandek faħd, Faħd, mela taf li di faħdi ġejja mill-Għarbi. Għandek pereżempju il-kelma ħorom bil-Malti. Ħorom bil-Malti skont ir-regoli fisser iċ-ċentru. Issa minn fejn ġejja ħorom fl-Għarbi il-kelma ħaram tfisser post sagru. All right, is-Sancta Sanctorum, il-ħaram, jista' jkun mela li l-post sagru, l-post il-maqdes, huwa l-post ċentrali, u allura da ħorom hija użu metaforiku ta' dan ta' din il ta' din il-kelma? Ma nafx. Imma dan wieħed jista' jissoponi, wieħed jista' jqabbel, jagħti t-teoriji tiegħu, u min jaf forsi xi darba għad insibu xi ħaġa oħra li tista' tikkollega ma' dan u ttina ħjiel għal dan kollu. Hekk.
Osservajna li l-parti l-kbira tal-lessiku miġbur fir-Regole huwa ta' nisel Għarbi u mhux ngħidu aħna t-Taljan. Għala taħseb li bosta minn dal-kliem illum jitqies arkajk jew maż-żmien intilef?
L-ewwel nett inti trid tqis li interessanti fl-istorja tal-dizzjunarji Maltin jew tal-ġabriet tal-kliem tal-glossarji li l-ewwel glossarji u dizzjunarji li nafu bihom kitbuhom barranin. Min għamel l-eqdem lista ta' kliem bil-Malti? Taf min? Hieronymus Megiser. Smajt bih, smajtu bih? Hieronymus Megiser huwa l-ewwel wieħed li għamel ġabra ta' kliem bil-Malti. Da ġie Malta fil-1588. U allura inti tqis li barrani l-iktar Megiser kien Ġermaniż. L-iktar li jolqtu naturalment se jkun il-kliem ta' nies stramb. Allura dak ta' nies elsemitiku. It-tieni wieħed kien Philip Skippon fis-seklu 17, Ingliż. E, e, ovvjament, hekk kien hemm xi kelma jien naf sema' l-kelma nazzjon, ha? Tolqtu ma tolqtux għax nazzjon ġeja minn nation bl-Ingliż għandek. Mhux hekk? Imma l-Arbi jolqothom iktar Dak kitbu Franċiż. Ryan jissoponi li kienu joqogħdu aktar attenti għall-kliem stramb u għalhekk fid-dizzjunarji ukoll għandek aktar kliem ta' nies l-Għarbi mill-ikliem ta' nisel rumanz, naturalment, wisq probabbli, il-kliem ta' nisel Ruma Għarbi fis-seklu sbatax u anki fis-seklu tmintax kien ogħla minn dak ta' nisel Semitiku, għaliex l-Għarbi kien daħal Malta ftit jew wisq wara l-1048, fi żmien l-Għarab u x'hekk, jekk nimxu skont dak li kien sab il-Professur Brincat għall-Himjari. Malta ġiet popolata, ripopolata mill-Għarab fl-1048. Mela dik nistgħu nsejħulha l-bidu, id-data tal-bidu tal-ilsien Malti, tal-bażi tal-grammatika Maltija li hija grammatika Għarbija kollha u tal-kliem ta' nies il-Għarbi U minn hemm bdejna mixjin. Mbagħad ġew in-Normanni u bil-mod il-mod beda dieħel il-Franċiż, l-Isqalli, imma l-Għarab baqgħu hawn sa 1242 u x'hekk, sakemm ġew espulsi minn Federiku t-Tieni. Mela, l-Għarbi fis-seklu sbatax meta għandna dal-kopji ta' tat-Teżan, kien ilu hawn kważi seba' sekli. Sqalli kien ilu għaw sena seklu nofs u t-Taljan seklu seklu u xi ħaġa. Mela, stands to reason li inti il-maġġoranza tal-kliem, tal-lessiku, xi nitkellmu dwar morfoloġija, grammatika jew sintassi, eh, imma qed nitkellmu dwar bal-lessiku huwa ta' nisel eh, Arbi. Biż-żmien ikollok aktar kliem ta' nisel Rumanz. Jekk immorru naraw il-Aquilina, probabbli hemm iktar kliem ta' nisel llum mhux Semitiku, jiġifieri Taljan, Sqalli, Ing, Ingliż, għax illum il-Malti għandu xi erba' fil-mija tal-kliem tiegħu bl-Ingliż, milli għandna, milli kellna f'daż-żminijiet. Sa mill-1992, meta ppubblikajt ir-regole, kien hemm xi żviluppi oħra dwar l-istorja ta' dan id-dizzjunarju? Iva, naturalment kien hemm sturi differenti, kien hemm ta' Dun Kakija li kien adatta l-Malti tar-regoli għall-Malti tal-lum, għax illum ma tistax tiktbu bil-karattri Għarbin, illum għandna l-alfabett u x'hekk, li li huwa uffiċjali mill-1934. Imma għandek hekk kif għedtlek studjużi li studjaw il-kliem, id-deskrizzjoni tal-armamenti, tal-muskett. Għandek studju dwar l-ikel fi żmien ir-regole. Mbagħad għandek istudji lingwistiċi per se, per eżempju, kinti tara l-istudji ta' Stanley Fiorini le, li għamel tant traskrizzjonijiet ta' manuskritti ġo Palermo u anki ġo Malta ta' qabel il-Kavallieri, Per eżempju, meta jsir xi kelma sikulo Għaraba li tista' tkun anki sikulo Maltija, ġieli saba fil fir-regole l-ewwel xhieda tagħha u allura jkollu jkollu juża. Għandna studji anki li saru minnkom, l-istudenti. Għandna teżijiet li saru fuq ir-regole. fuq il-terminoloġija li hawn, fuq il-kliem li hemm, fuq il-partikolaritajiet differenti tar-regoli, naħseb li speċjalment ukoll meta tqabblu anki ma' dizzjunarji oħrajn, hemm lok għal ħafna xogħol li għad irid isir, għax min Jiena ma nafx l-Għarbi, per eżempju, dak huwa drawback tiegħi, difett tiegħi. Jiena kieku għalhekk nirringrazzjaw lil Professur Giulio Soravia li huwa Professur tal-Għarbi Bologna permezz tiegħu li jiena stajt inkun naf isma' jgħidli din ara tista' tkun ġejja minn hemmhekk, di tista' tkun ġejja mill-Eġizzjan jinaf minn dil-kelma li hija Eġizzja għax imbagħad għandek l-Għarbi tat-Tunisija Għandek l-arbi tal-Eġittu, għandek l-arbi tas-Sawdi, kollha differenti. Eh, ġifieri fil-ħajja. L-istess li sqalli, sqalli naf daqsxejn iktar u hemm id-dizzjunari. Però esperta tal-ilsin sqalbi hija l-professoressa Gabriela Alfieri li wkoll ħdimna flimkien fuq l-elementi sqallin ta' hekk. Jiġifieri dejjem hemm x'tiskopri. Ir-riċerka dak huwa sabiħ ta' riċerka.